Әмма ләкин, әлхәмдүлиллә, менә без һәрвакытта беләбез, дөньяга карасак та, нинди генә бер техниканы, нинди генә бер фәнни ачышны алмагыз, еллар үтү белән ул гел тараккият кыла, ягъни гел үсә. Дөнья үсә, бер дә бер урында тормый. Искесе яңара, яңа әйбер искерә, аның урынына яңа әйбер барлыкка килә. Һәрвакытта үсеш. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә әйткән: "Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин" Бөтен мактаулар Аллаһ Тәгаләгә булсын, ул галәмнәрне тәрбияче дигән сүз, тәрбия дигән сүзнең Рабб тамырында, тәрбия сүзенең сүз тамырында Рабб дигән сүз тора. Тәрбия дигән сүз ул баланы булсын, кешене булсын, җәмгыятьне үстерү дип тәрҗемә ителә. Менә Рамазан шәриф ае. Кайсыларыбыз безнең бүген беренче ел уразага керүчеләребез бар. Араларыбызда икенче ел, өченче ел, унынчы ел, егерменче еллар тотучыларыбыз да бар җәмәгать. Әмма ләкин ураза һәрвакытта бер генә яссылыкта калуы бик үк хәерле булып бетә алмый. Ни өчен дигәндә, җәмәгать ураза өч өлештән торырга тиеш. Беренчесе, әлбәттә, ураза ул тыелып тору, ашаудан, эчүдән һәм якынлык кылудан таң атканнан алып кояш баеганча кадәр. Бусысы беренче бүлеге, беренче баскычы. Әлбәттә, ризыктан тыелып торуы да, унсигезәр сәгать бер тамчы су эчмичә сабыр итү дә, әлбәттә, җиңел түгел. Әмма ләкин, җәмәгать, әгәр дә без шушы дәрәҗәдә генә калсак, уразаның бөтен мәгънәсен аңлап бетерә алмаячакбыз. Чөнки ашказан һәм җенси теләктән генә тыелып тору уразаның бөтен мәгънәсе түгел. Бөтен мәгънәсе бу да түгел. Шуңа күрә Рамазанның әле бар уразасында икенче баскыч. Икенче баскыч җәмәгать үзеңнең әгъзаларыңа, башка әгъзаларыңа ураза тоттыру. Күзгә, колакка, телгә, кулга, аякка. Менә җәмәгать уразаның икенче баскычы күзеңдә ураза тотырга иләшсен. Күзеңнең уразасы җәмәгать бозыклыклардан күзеңне аска төшерә белү. Әгәр дә без Рамазан шәриф аенда моңа өйрәнмәсәк, калган унбер айда моны үтиергә авыррак булачак. Чөнки Рамазан аенда ашказанга ризык килмәгәч, шәһвәткә утын салынмый. Шәһвәтнең уты бик загыйф яна Рамазанда, шушы вакытта үзегезнең күз, колак, тел булган әгъзаларны тәрбияләп өлгерергә кирәк. Шуңа күрә Рамазан аеның икенче баскычы әгъзаларыңа күз, колак, тел, кул, аяк кебек әгъзаларыңа да ураза тоттыр, харамны сөйләмәсен, ялганнан, гайбәттән, бозыкка караудан, бозыкны тыңлаудан Әгәр дә кем дә кем үзенең автомобилендә һаман да әле бушка дың-дың-дың-дың-дың музыкадан аерыла алмый икән, Рамазанда менә шунардан тыелырга өйрәнегез. Дуң-дуң-дуң-дуң-дуң кайбер кардәшләребезнең автомобильләреннән дә ишетелә. Менә менә монардан, чөнки җәмәгать йөрәккә Коръән белән менә бу мәгънәсез җырлар икесе бергә сыя алмый. Коръән кергән саен аны чыгара, мәгънәсез җырга кергән саен Коръәнне чыгара. Шуңа күрә мөселман кешесенең җәмәгать күңелендә Коръән булса, борчылулары кимер, иманы артыр, дөнья һәм ахирәтнең сәгадәтен табыр. Менә шуңа күрә икенче баскыч ул безнең кайбер әгъзаларыбызга да Ураза тоту. Әмма бар өченче баскычы уразаның. Ансы авыр тагында. Тик мөселман кешесе үзе өстендә һәрвакытта эшләргә тиеш. Ни өчен? Чөнки күз дә, колак та, тел дә буйсынганнар калепкә. Менә бу калебтә нинди уй, фикер барлыкка килә? Әгәр дә шушы уй, фикергә таможня куймасаң, таможня, менә безнең аэропортта тикшерәләр, кайсы ярый, кайсы ярамый, Ураза аенда Рамазанда калебкә дә бер таможня куерга өйрәнергә кирәк. Бусы өченче каты. Ягъни күзгә, колакка, авызга, телгә күчкәнче уй һәм фикер, хыял дәрәҗәсендә аны кире кагыра кирәк, ярамый бу минеке түгел дип. Моны кертмим. Бу фикер гөнаһлы фикер. Бу мине хәерлегә алып бармый. Менә җәмәгать шәхвәт утына утын бик әз кергән Рамазан аенда үзең белән эшләү җиңел. Башка унбер айда көне буе ашаганда, чәй эчкәндә үзең белән эшләве авыр. Без хәзер бик гади. Безне хәзер үзебезне үзебез кулга ала алабыз, чөнки шәһвәт уты янмый. Менә шушында үзебезгә үзебез корректировкалар кертергә була. Әгәр дә мөселман кешесе шушның хакында уйласа, шушның хакында фикерләсә, Рамазан айы җәмәгать аның өчен гаять зур бер мәдрәсә булыр иде. Әгәр дә без ризыктан гына тыелып, булды Рамазан дисәк, күзебезне, колагыбызны, телебезне тыя алмасак, аңа да алдан Уебызны, фикеребезне, каләбебезне тетә алмасак, без җәмәгать Рамазан уразасыннан бөтен дәресне, бөтен гыйбрәтне һәм Аллаһ куйган максатны алмаган булабыз. Боларның һәрберсенә дә җәмәгать дәлилләр бар, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең хәдисләрендә дә һәм Коръәни Кәримдә дә. Шуңа күрә бу гаять зур һәм мөһим гамәл булып тора. Кайберәүләр җәмәгать, беләсезме, миңа мәчеткә килеп, шул мөселман кешеләре шундый зарларын әйтәләр. Күпләребез аны кичерә, Мин аңлыйм һәм һәрберебез дә аның аркылы үтәбез. Расулебез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең бер хәдис шәрифе бар. Ул әйтә, һәр эшнең башында һәр эшнең башында Аллаһ субхана ва тәгалә Адәм баласына бирә көч-куәт. Шушы эшне башлап китү өчен. Күз алдына китерегез. Беренче мәртәбә гарәп хәрефләрен өйрәнгән вакытта кызык, күңел ачылган, өйрәнәсе килә. Әлиф бә гомердә ишетмәгән, кара минем нинди гыйлемем арта дип, әмма ләкин әлиф бә тә сә җимга җиткәч, Теге энтузиазм кими. Чакырсалар иртә белән, әйдә, иртә белән чауып кайтабыз, иртәнге биштә саф хава, чишмә кадәр чабабыз, чишмәдән су кыйнабыз да кире кайтабыз. Беренче көнне рәхәт, икенче көнне рәхәт, өченче көнне авыр, дүртенче көнне ардым бармыйм. Энтузиазм бетте. Аллаһ Тәгалә бирә энтузиазмны авыр эшне җиңеләйтеп башлар өчен. Аннан соң инде үзеңнең тырышлыгыңа кала. Менә җәмәгать ислам динендә дә беренче кергән вакытта кызык, күңелле. Беренче Рамазан тоткан вакытта күңелле кебек. Беренче намаз укыганда күңелле кебек Аллаһ Тәгалә көч, энтузиазм, энергия бирде. Исламга кергән вакытта да мәдрәсәгә беренче укырга кергәннәрне күрәбез, шундый көләч йөзле, бишенче курсны бетергәч яулык төшә. Менә җәмәгать миңа сорап киләләр, Хәзрәт, ни өчен күңелдә шулай дингә карата бушлык барлыкка килә икән дип. Ни өчен күңелдә таба алмыйбыз Рамазанның тәмен? Диннең тәмен югалтым хәзрәт, элекке тормышым да тәм бар иде, хәзер юк, бушлык дип киләләр күп мөселманнар җәмәгать. Шуның белән башта да загыйфлек, шуның белән тышкы кыяфәт белән мөселман исемен атап йөри, эчендә аның җәмәгать саф ихлас дине калмаган. Яки кешедән яхшы түгел, яки ирем куша, яки балаларым каршында дип, киемен кия, намазын укый, тик эчендә буш дип килүче кешеләр күбәйде. Нәрсә бу? Бу җәмәгать олуг чир мөселман дөньясында.

Диннең дә ләззәте бар. Иманның ләззәте бар. Әмма ләкин ул ләззәткә ирешү өчен кеше гаять ихласлы һәм дәвамлы гамәлен кылырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Әгәр дә анда чүп-чар керсә, рия керсә, дөньяви мәшәкатьләр кереп, ихласлыгың бозылса, намазны укып кына алыйк, әгәр дә ураза булса, ашказан яссылыгында гына диннең ләззәте калмый, тәме юк. Марат барганга барам, Фатима чакырганга килдем, үземнең барасым да килмәгән иде. Менә җәмәгать, хөрмәтле мөмин мөселман кардәшләр, моның сәбәбе һәм без иманның дәрәҗәсенә һәм иман ләззәтенә ирешә алабыз фәкать Гыйбадәтләребезнең сыйфатын күтәреп. Намазыңны укыган вакытта, дүрт рикагать намаз укып бетердең дә, сәлам биргәч, үзеңнән сора, намазның тәме булдымы, юкмы? Юк. Вакытың бар икән, тагын укып кара әле бер мәртәбә. туктап, әкрен генә, фикерләп, ягъни укыган Коръәнеңне фикерләп, аның мәгънәсен белсәң, мәгънәсе белән әкрен генә, сәҗдәңдә ашыкма, рукуңда ашыкма, укып бетердең. Нәрсә булса да бармы аерма? Беренче намаз белән икенче намазның аермасы бармы? Бар. Тагын бер укылы. Менә бу җәмәгать синең намазыңдагы булган ләззәткә ирешү өчен күнегү. Һәрберсен нәфел намазы дип ният кылып, син намазыңдагы тапкан ләззәтне тапсаң, менә шушы ләззәтне югалтмыйча, башка намазларыңны да шулай ук. Уразаң тоткан вакытта җәмәгать ач булам, ничек кенә чыгырмын дип түгел, аның тәмен табырга кирәк. Һәм менә без җәмәгать азаннан соң шушы Рамазан аеның да уразасының авыр 18 сәгатьлек булган уразаның да ничек иттереп тәмен тату хакында сөйләшербез. Шуңа күрә, җәмәгать, әйтәсем килә, дини бушлык гыйбадәтнең сыйфаты түбән булганнан. Расулебез саллаллаху алейхи вә сәлләм һәрвакыт имам булып намаз укытыр алдыннан әйтә торган булган саллю салател муадди. Аңлыйсыңмы нәрсә дигән сүз бу? Соңгы намаз кебек укыгыз. Соңгы намаз кебек. Ягъни моннан соң синең башка тормышың булмый. Кайсыбыз белә, бу ураза безнең соңгысымы, яки моннан соң буламы әле? Бу ураза соңгы ураза булырга мөмкин. Моннан соң Рамазанга кайтып булмау мөмкин. Бу намаздан соң кире бу намазга кайта алмаска мөмкин без. Шуңа күрә җәмәгать гамәлебезнең, гыйбадәтләребезнең сыйфатын арттыру диндә һәм иманда ләззәт барлыкка килә. Менә шушының ләззәтен тапкан мөселман кешесе күңелендә бушлыгы югала һәм дингә омтылышы арта. Әмма ләкин шуны белегез, иман да безнең тормыш синусоид кебек бер үсә, бер тшә, тшкән вакытында ислам диненең нигезе биш нигездән дә аска тшергә тиеш түгел. Кемнең аска тшеп китә тагын да, намазны да үтәмичә, уразасыз да, бу кеше кире күтәрелә дә алмаска мөмкин. Шуңа күрә биш терәккә кадәр ул төшә ала. Әмма ләкин тиз арада тырышырга кирәк шушы төшкән иманыңның тагын да гамәл-гыйбадәтең белән арттырырга һәм күтәрергә. Йә Раббым, Алла укан намазларыбызны вә һәм дә тоткан уразаларыбызны Аллаһ Субхана вә Тәгалә кабуллардан әйләсә иде. Җәмәгать, әлбәттә, кайберәүләребез ураза авыр дип әйтүчеләр бар, кайберләребез җиңел дип әйтүчеләр бар. Әмма ләкин хәр хәлдә Аллаһ Субхана вә Тәгалә авыр һәм җиңел булса да, шушы Рамазан шәриф аенда хәләл булган ризыктан, хәләл булган хәләл җефетләребездән дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен тыелып торганыбызга безгә зур нигъмәт тә әзерләгән. Шуңа күрә Рамазан уразасының фазиләтләре бик күп. Беренчесе җәмәгать Бакара сүрәсендә ураза аятләре төгәлләнгәннән соң 186 нчы аятьтә шушы ураза аятләренә истәп

Һәм әйтәләр, әгәр дә синнән сорасалар минем турында, ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә Расүлебезгә, синнән сорасалар кешеләр минем турында, мин якын аларга ди. Рамазан аенда Аллаһ Тәгалә безгә якын. Башка айларга караганда якын. Моның якынлыгы нәрсә белән билгеләнә дигәндә, Фәинни кариб уҗибу дәгъвәтә дәи идә дәән, сораган сорауларыгызны, догаларыгызны кабул итәм. Унбер айга караганда Рамазан аенда ураза тоткан вакытта сораган сорауларыгыз, теләкләрегез, менә нәрсә телисез? Нәрсә турында хыялланасыз? Хәерле, хәләл булган хыяллар, максатларыгызны Рамазан аенда ураза тоткан вакытта сорагыз, Аллаһ якын, бөтен теләкләрегезне тормышка ашырам, диде. Дөнья һәм ахирәт. Әмма ләкин моның бер шарты бар, фәльястәҗибу ли вәлиюъмину би. Иман белән мин кушканнарны үтәсәгез, ди. Ничек иттереп уразаны тоту рәвешен Аллаһ Тәгалә өйрәткән, ничек иттереп гыйбадәт кылу рәвешен Аллаһ Тәгалә өйрәткән, шул рәвешчә үтәсәгез, сезнең догаларыгызны кабул кылам һәм мин сезгә якын булам. Шәт сез дөрес юлны, туры юлны табырсыз, ди. Җәмәгать

Әгәр дә Аллаһы Тәгаләгә тиешле рәвештә гыйбадәт кылып, гөнаһларыннан сакланып яшәсәгез, Мин сезгә Фуркан бирәм, ди. Нәрсә ул Фуркан? Хак белән батылны аера башлыйсың. Кешеләрнең сүзләрен аңлый башлыйсың, нәрсә әйтәсе килә моның? Нинди кеше бу? Нәрсә тели? Дөньяның хакыйкатен батылдан аера башлый торган шундый сыйфат бирә Аллаһ Тәгалә, әгәр дә без иман белән тәкъвалыкка омтылыш һәм Аллаһы Тәгаләнең гөнаһларыннан саклансак. Ин тәттәку яҗгәл ләһум яҗгәл ләкум фуркана. Шуңа күрә, җәмәгать, тиешле рәвештә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуыбыз безгә күп нигъмәт бирә, ураза аенда Аллаһ якын булып, безнең җәмәгать догаларыбызны кабул кыла. Менә сорагыз Аллаһы Тәгаләдән, йөргәндә, кайтканда, барганда!

Җомга белән җомга, ураза белән ураза гөнаһларны кичерүче вакытлар, диде. Әлбәттә, бар хәдиснең азагында идә иҗтәнәбул кәбәир, әгәр дә зур гөнаһлардан сакланса дигән. Чөнки зур гөнаһлардан җәмәгать тәүбә генә кичерә. Зур гөнаһтан фәкать тәүбә итәргә кирәк, әмма ләкин ураза безнең бөтен кечкенә һәм зур гөнаһлардан калган бөтен кимчелекләребезне кичерә. Шуңа күрә икенче фазыйләте җәмәгать уразаның ул гөнаһларыбызны кичерү. Өченчесе ураза айы кыямәт көндә шәфәгатьче була. Ураза шәфәгатьче була. Коръән белән ураза кыямәт көнендә Аллаһы Тәгаләдән сорарлар икән, Коръән белән ураза. Ураза әйтер икән, Йә Рабб, шушы кешегә шәфәгатьче булыйм әле. Чөнки Мин аны тыйдым ризыгыннан һәм шәһвәтеннән, һәм ул тыелды. Аллаһ әйтер, Бул шәфәгатьче дип. Шәфәгатьче дигән сүз, җәмәгать, менә кечкенә генә мисал, бер зур җитәкче янына керә алмыйсыз. Кул куйдырырга кирәк. Анда беләсең сез, әмма ләкин керә алмыйсыз. Эзлисез кеше, кем мине дә, аны да белә торган. Менә ул керә дә кулны куйдырып чыга, менә бу шәфәгатьче. Җиңеләяме эш? Җиңеләя. Кыямәт көнендә дә кеше эзли, менә Аллаһы Тәгаләдән берәү сораса иде, мин дә бит инде ураза тоттым, гөнаһларым да бар, булмас микән дигәндә, ураза әйтә икән, тоттыңмы ураза, тоттым, менә мин хәзер сорыйм. Хәле җиңеләя. Икенче Коръән. Коръән әйтер, я Раббым, мин тыйдым бу кешене төннә белән йокысыннан. Ягъни төннә белән торып Коръән уку зур фазиләт. Шул вакытта Коръән әйтер, шәфәгать кылсак иде шушы кешегә, чөнки ул йокысын калдырып мине укыды. Шуңа күрә роза һәм Коръән уку Кыямәт көнендә җәмәгать Аллаһ каршында үзенең әһелләре өчен шәфәгатьче дә булалар. Дүртенчесе, җәмәгать, уразаның фазыйләте, җәннәттә бер ишек бар, аның исеме Райян. Анда керерләр фәкать ураза тоткан кешеләр генә. Кем тотты ураза дигәч, без дигәч, менә сез шушы ишектән керәсез дип, Райян дигән капкадан җәмәгать җәннәткә керерләр. Шуңа күрә уразаның әҗере ул җәннәт. Бу дөньяда җәмәгать Безнең бернинди шәхси милкебез юк. Бу дөньяда тырышабыз алырга кәгазьләр, кәгазьләр, бу минеке, бу йорт минеке, бу җир минеке, кәгазь арты кәгазь менә минеке, минеке, минеке, шәхси минеке. Канун буенча, хәтта шәригать кануны буенча да синеке ул, чөнки синең җирен тартып алса, хәтта шәригать суды да бу җир синеке дигән карар чыгарып хөкем ясый. Синеке! Әмма ләкин хакыйкатьтә Аллаһ тарафында бу дөньяда беркемнең дә шәхси милке юк. Лилләһи мә фис сәмәвати ва мә фил ард. Җирдә һәм күктә булган бөтен нәрсә Аллаһ милке. Безнең җәмәгать бөтенебезнең бер генә шәхси милкебез бар. Менә бу шәхси милк гамәлләребез. Йорт та кала, җирең дә кала, бакчаларың да кала, автомобильләрегез дә кала. Нинди генә кәгазьләрегез булмас, ул кәгазь дә бу дөньяда кала. Мәңгелеккә алып бара безнең бер шәхси милек гамәл. Без җәмәгать кәгазьдә язылган шәхси милекләрне арттырырга, күбәйтергә, чистартырга, биегрәк кылырга тырышабыз, киңәйтәбез, тагын бер генә квадрат метр булмас микән? Әлхәмдүлилләһ, бик әйбәт. Әмма ләкин мәңгелек шәхси милек гамәлне чистарту турында, аның хәерлесен киңәйтү турында уйлау бик әз. Гамәл шәхси милек. Расулебез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, мәетне дип кабергә өч әйбер озата. Милке, туганнары һәм гамәле икесе кире кайта, туганнары милке кире кайта. Ягъни бу дөньяда кала, гамәле генә кала кабердә. Кырык адым киткәч, килеп керер икән куркыныч бер зат, Кем син? дигәч, Синең гамәлең! Кабердә иң беренче адәм баласы күрә үзенең гамәлен. Әгәр дә изге гамәлләре хәерле күп булса, аңа хәерле кыяфәттә килә каберендә һәм шатлана, Минем шәхси милкем хәерле булды икән, бу минем белән гомерем буе мәңгелеккә бара. Шуңа күрә шәхси милек булган гамәлне онытмагыз. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда биргән милек, җир, йорт һәм башка төрле байлыклар белән мәңгелек шәхси милекегезне ничек кылырсыз дип сынау өчен биргәнен онытмагыз. байлык, мал, җир, йорт гамәлне тикшерү өчен бирелгән. Шуңа күрә җәмәгать Рамазан шәриф аеның да әҗер савабы җәннәт, әгәр дә уразабыз тиешле рәвештә булып, шул вакытта гына райян ишегеннән җәмәгать адәм баласы җәннәткә җиңел генә керер. Әмма ләкин җәннәткә керер алдыннан Хасибу әнфүсәкум кабла ән тухасибу бу дөньяда үзегезгә хисап кылыгыз, кыямәт көнендә сезгә хисап кылганчы дигән сүзнең бер галимнең тәфсирен укыдым, җәмәгать гаҗәпләндем. Ничек үзеңә хисап кылырга? Бу дөньяда күпчелек халыктан сорасагыз, ничек яшисез дигәч, әйтәләр, менә ничек телим, шулай яшим. Ничек ошый, шулай яшим. Аллаһ Тәгалә әйтә, Сезнең бу дөньядагы теләкләрегез мин салган теләкләр. Күңелгә инстинкт буларак. Әмма ләкин сезнең гамәлегез кая соң дигәндә, Аллаһ ризалыгы өчен тиеш булмаган теләгеңә каршы гамәл кылуың, менә шушының белән җәннәтле буласың. Күпме ул? Теләгең бар, нәфесең бар, үзеңчә кылырга, әмма ләкин Аллаһ тели киресен. Аллаһ ризалыгы өчен дип теләгеңнән кире кайткан гамәлең менә шушы була мизандагы уң яктагы гамәлең. Шуннан санагыз. Ничә мәртәбә мин Аллаһ ризалыгы дип нәфсемә каршы килдем? Менә мизанда нинди гамәл булачак. Иртә белән җык исе килә. Әмма ләкин Аллаһ та әйтә, йокыдан тор, тәмле булса да намаз укы. Менә бу намаз мизанда була. Кояшлы кызу көннәрдә су эчәсе килә, күп кеше су эчәсем килә дип керми уразага. Берәү миңа әйтә, хәзрәт, көндезге 12-дә ди, мин инде 17 ел бер кружка кофе эчәргә тиеш ди. Кофе. Уникедә. Сәгать уникедә бер стакан кофе эчмәсәм, мин кеше түгел, ди, шуңа күрә керә алмыйм уразага, ди. Бер стакан кофе һәм ураза. Иртә белән сәхәргә торыгыз, ди, бәрәкәт була, ди. Тора алмыйбыз. Менә, җәмәгать, үзебезгә үзебез хисап кылу шушы. Чөнки Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм җихадтан кайткач әйткән, кечкенә җихадтан кайттык, зур җихадка керешәбез дигәч, тагын нинди зур җихад булыр дигәндә, нәфесегез белән көрәшү моннан да зур җихад дигән. Менә диннең асылы шушы. Уразаның җәмәгать бишенче фазыйләте, ул җәмәгать сабырлык ае. Шәхвәт дигән учакка без утын ташламыйбыз. Утын ул ризык. Безнең шәхвәт әзәйде хәзер. Сабыр итергә җиңел. Менә шушы сабырлыкка өйрәнергә кирәк башка айларда да. Әмма ләкин сабырлык дигән сүз нәрсә ул? Берәү сорый, сабыр нәрсә соң? Менә гомер буе сабыр итәм, нәрсәгә сабыр итәсең? дигәнгә җәмәгать, сабырлыкның мәгънәсе менә яз көне игенне чәчтек, көз көне урабыз. Өлгергәнче алсак, ашыккан булабыз, кышка калдырсак, соңга калган булабыз. Менә җәмәгать сабырлык, вакытын көтү, әмма ләкин гамәлеңне үти-үти. Хәр сабырлыкның бер вакыты бар, шуңа күрә сабырлыкка җәмәгать иянергә кирәк, авырлыкның сабырлыгы бар. Авырлыкка түзергә кирәк. Изге гамәл кылырга түзергә кирәк, гөнаһка түзергә кирәк һәм иң авыры, рәхәткә түзергә кирәк. Көннәрдән бер көнне җәмәгать, Иблис, менеп тыңлый иде, күккә фәрештәләр сөйләшкән сүзне тыңлый иде. Анда урыны бар иде. Көннәрдән бер көнне Иблис менеп менеп карый күккә, атып төшәләр таш белән. Иблис җыя да үзенең гаскәрен әйтә, монда нәрсәдер бар. Күккә юл ябылды. Эзләгез. Эзлиләр. Баксалар, Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә вахи иңә башлауга, шайтанга юл җабыла күккә. Шуннан Иблис ачуы чыгып әйтә, Сәхабәләрен алайса аздырыгыз, туры юлдан язсыннар, ди. Шуннан бөтен шайтан гаскәре җәмәгать сәхабәләргә юнәлә. Алар аларны кытыртып, алдалап карыйлар, тик сәхабәләр дога кылып намаз укыйлар да вәсвәсәгә бирелмиләр. Кайтып әйтәләр Иблискә, без без барып барып карыйбыз. Тик алар намаз укып дога кылалар да бирелмиләр вәсвәсәгә дигәч, Иблис нәрсә ди? Бераз гына көтегез, ди. Тиздән бу өммәткә, ди, дөнья ачылыр. Тиздән бу өммәт баер. Боларның мөлекләре артыр, ди. Шундан соң сез, ди, теләгегезгә ирешерсез. Хәтта Иблис тә шушы сүзне әйтә, җәмәгать. Безнең ризык киңәйде, милкебез артты, дөнья киңәйде мөселман дөньясына, әмма иман, гыйлем бермә-бер кимеде. Шуңа күрә Иблиснең токымы безнең вәсвәсә кылып, иманнарыбызны зәгыйфьләндерә. Шуңа күрә сабырлыкның иң авыр рәхәткә, аннан әзрәге җәмәгать гөнаһка, аннан җиңелрәге гыйбадәткә, иң җиңеле авырлыкка. Иң җиңеле авырлыкка. Рамазан аеның алтынчы фазиләте ул зәкәт ае. Менә җәмәгать зәкәт кемнең чыгарга тели, кемнең байлыгы җиткән, кемнең нисабы тулган, кемнең хәвел бер ел үткән, Рамазан ае җәмәгать зәкәт чыгара торган ай. Шушы айда Үзегезнең байлыгыгызның Аллаһ Тәгалә кушкан өлешен чыгарыгыз, чөнки ул безнең ризык түгел. Ул факирләр, мескеннәр, тиененә кадәр санагыз. Тиененә кадәр санап, зәкәтегезне шушы айда бирсәгез, Аллаһ каршысында җәмәгать әҗерле дә буласыз һәм бәрәкәтле дә була малыгыз. булмас. Чөнки зәкят дигән сүзнең ике мәгънәсе бар. Зәкят дигән сүз чистарту һәм зәкят үстерү. Кем зәкят түли, малын чистарта, бизнесы чистарта һәм сәүдәсе үсә, җәмәгать. Һәм иң соңгы сүз итеп әйтәсем килә. Рамазан шәриф ае җәмәгать Безнең араларыбызны дуслаштыручы, туганлаштыручы ай да, кичерә белү ае. Кем дә кем җәмәгать үзенең туганы белән, абыйсы, апасы, энесе, хатыны белән, ире белән уртак тел таба алмый икән, Рамазан ае шәхвәткә утын салынмаган айда гафу итү бик җиңел. Шуңа күрә ашыгыш шушы айда җиңел була. Курыкмагыз, бер-берегезгә кул биреп, дуслашырга һәм кичерешергә. Шуңа күрә менә бу ай, иң фазыйләтле һәм бәрәкәтле ай, безгә дәрес һәм гыйбрәт бирә торган ай, Рамазан аен бушка үткәрмик, бушка.